Chi, chi bende dala kaya. ma ing'e ni ka ruoth nyaka biye ka bolora to iya to nosewang' malich Ee, ng'ato luongo.
odi ka chief ka Ah, ber ber.
chief To mano ng'a momondo na dhoot. ma ma jaduong' ojike E ojike. an ka baba
Ai, Ojike yaye, ojike manwa. An awe mane dhi e barasa. Ah, barasa ok dhi e sani, sani kogwen. Eh. Ok mondo Musa wa. Eh, okamano. Gibira bira gokinyi dichwo wadu. Ah, Eh. wach more mo- omonja ka matin emomiyo abiro iri ka. Wach monji nade ng'ama duong' ni. Kakori in ma wach monji miring ka nyithindi to dhi ringo koriyo kanyo. Ah, Ok nyathi ema wach mondo monjo to reto ka chi. we- e- wi- emomiyo noketu ka chief Eh. mondo mi ukonywa Ang'eyi yaye kata wuonu bende ne nigi sida matindo tindo ne osiko duong'o na dhoot ka pile. nyidhi lepo kamoro nogo tiendi Ah, mano to mana gine kede mondo micho gwara kwa lawo nyithindo moko. yaye tinde bira ng'ongo kende ojende matindo tindo gi mondo Ema okonyi wan lepo. go no to wambe nyaka iringi kaka ruoth. Ok Kamano. ni- i- nyithindo unyalo lawo ja- ng'ato ma ma pesa to Wang'i gango wach e wiyi. Koro wach mokela.
Ee. Chief ok ing'e jaoda ma nyaka bondo. Akia nade nyaka bondo nya misambi. Nyako mane ma but kador.
Ok mane eh, mane obiro dala ka mane kendo notama. Nyaka bondo ang'eyo to in be ok be mon to ti kwano ndi. Achuora piny. Ee chuori achuora wuta. Eh. Ipim na wach kaka weche chalo. To eh. dala udhi maber. Dala udhi maber. Ee.
Mm. To mdiwanyo jore ajo ok ibed thuolo. Wach matimore.
Ee. Iyo wang' mogik ku. Ang'o motimore?
Sani ok dhi ndalo ang'wen. Ndalo ang'wen ang'o motimore? Odi owuore, koso koth ogoyi, koso ang'o? Dhako nowuok ni ni dhi dhi dhi kamoro nowe dala kama. To kaka owuok no, ambe kaka awuok ni to ka naduogo kawuono pok oduogo dala. Ing'e ni wach wach mar mo- dhako we ane onego bed ni kijende ema ywago. Tija duong' marang'ongi mibiro naka ni dhako weyi. To- Ndalo ang'wen koro koro iyude dala naka. Akelo report mondo wakonya malo. Ah, omera we upe ubaro wiye mago weche moko onego bed ni ayalo sana ang'a maduong' iwinjo. Sama dhako oselalni ikia kuonde ma mon lale ma dalana ka, kata gima thin minya tieko kendi jaduong' nyaka ibi dala ka ang'o matimi? Chief wadhi adhiya mos. Mos to wabiro dhi lakini nyaka ikel gima o- o- oluwore gi- gi gi- gi iki. Sani ng'a maduong' bwana. Ok ing'e gima timore momiyo dhako. Owuok nang'o dhako nyalo wuok kok idondo. Gimomiyo In nowuok. mira lepni.
Gimomiyo nowuok.
Eh. Donge ine- ineno ka onyuolona nyithindo machwe e dala kacha? Nyithindo ma malich ka pod ichak iwuoye. Dhako osekonyi nyombo be nagisi mondo inyombi, itamori nyombo. Dhako kienya wang' madhi ted kama chiel. To donge ing'e minwa mane wayiko? Minwa ng'eyo.
Adwa nyathi ma nyako mondo achak minwa.
Dwa nyathi ma nyako. Nyathi ma nyako.
Koro machuogi ok idwar. Koro abi akaw machuogi. Nyithindo go kaka wate. Achiel kende miwena nyathina machuogo no era malich. Koro idwa nyathi ma nyako idwa timo nade? Adwa chako minwa.
Minwa nyocha okelona lek. Chanda gotieno mok anindi. Tapenji, diere moko dong' ayalo kes kaka nyathi guok ochamo ilachi, koso majan ok nyathi? To ok dak ema noweyo ma nyathi otho. Ma nyathi guok ochamo moiko. Dhako nodhi amali, to weyi gi nyathi mondo ing'e nyathi. In be koso weyi gi nyathi, koka ihero rikni gi kuonde manitere. Dong' in tedo kas bogwa malo ka. To koro idhi ka tere we nyathi ka ninde laru. Ka guok osechamo uluonga barasa. Kendo sani ka dhako chako wuok ne wach nyathi ma nyako ni chak iluonga barasa. Ne jaduong' ok ambasi ni dhi los dalani. Dhi los dalani. Chief konya konya. Wach wacho ni dhi los dalani. Konya konya emomiyo kelu ka. Kamata chieng' cha yalo nyathi ma guok ochamo kata siling miweyago e barasa u. Transport aidho gi Chief pesa. ayidi mi nyaka dienda ma dala cha. Konya Ai konya. jaduong' we we amondi ama madh cha e dala na bed gi. Wadhi adiya sani sani. Adhi omang'o. Wadhi wameny.
Adhi omang'o. Jogi dipo kogo e kor gweng' kanya chako menyo nyoro to jogi onge ng'at ma konya. In gi pesa, ka in gi dho kalam tadhi. Pesa nitie wadhi.
Imiya chuth. Wang' ni gimi miya gowi onge. Yaye chief. Ni chief yala yala biro ng'iyo kaka tim. Ka wang' buro seloyi wang' ni gol pesa. Iparo ndalo, iparo mane akowi nyombo nono ma kata siling chief ma kowi nyombo. Inyalo paro wach. Gik sirikal ichulo chuth.
Ka wang' buro dok oloyi. Ka wang' buro oloyi. Wang' ni gol pesa miya chuth. Oh, kaka mano to wadhi. Eh, Koro iwinjo. Eh. Eh, minodi ni uh -huh. olal tich adi? Tich ang'wen mokalo. Tich ang'wen mokalo. Mm. To nular ang'o? Wach nyathi ma nyako ni awachone to aneno ma koloko suche to wuok. Eh. Kambi ng'e na Nyathi ma nyako nang'o? Idwa ni med nyathi ma nyako gibed mon ariyo koso idwa nyathi ma nyako nang'o? Adwa ni onyuola nyathi ma nyaka chak minwa. Oh, idwa chako mama ni. Eh. Christabel. Christabel. Nyoyie.
Paulina Nyoyie. Minwa mane ber malich ma Wate sani koro kaming sirkal ng'ago yo. Ng'ago ya onge.
Kik iluor. Akoda tapong' madenda to be. Ai.

Titi rach manade. Kata joma biro onge a. Mago jomage chunga ne uru kanyo mondi. Lok ung'eu mondo ulony gik murwakogo. Udonjo kachiel achiel, dada kuong idonja ne ging'eyi. In mo bad korachich So tiendi iti ng'eyo. Chal ka gima ng'eyi. Lokri ane. Ma an. Anyombei. Hey.
Ma in.
Ma an. Bed gi kony.
Dada donjane. Amba donj gi kang'eyo. Idwa donjo gi mbele mano penjo mane? Ibiro ran minyono no manyasi. Nyone maber lokri. Intie.
Antie.
Ang'o ming'iyo? Idwari. Ei, in gi shida. In gi shida dada, bed ane ka. Konya en omiyo abiro.
In gi shida. En gi sida.
Mm, Omiya anene. kende.
In gi shida. Mm. Kamano. En. Arirarira. Kapok wawacho mang'eny, ng'ul olaw ka. Pi be ng'ul ka. Odi nigi koko. Oda nigi koko.
Kwe onge. Kamano. Dichwo oketi gi koko sawasawa. Kabisa.
Walwarore ma ok onge kata yueyo onge. E wach nyathi.
Kabisa.
Kama ichope ni ber. Erokamano.
Kama ichope ni ber. Momiyo na akeni.
Erokamano.
In ang' nagonyi. Ang' nigonya dhi. Ang' nagonyi. Be anawe maya moro kuka namoko. Ee. Adog adhi atedi. Sitene mopimo na litna nakona kele nikech ambe ne an gi shida. Kamano. Kari to nodhi nade? Nodhi maber nyathi ok duong' dhi sikul. Tane ni rariw chandi. Rariw to chanda adhi. Eyo ne giduoga ne ichak ing'i wach nyathi moro. Eh. Ok nyathi osepong'. Osepong'. Adwa na chak minwa koro min dichwo na sechako. Ma dhigo.
Eh. Sama inindo pile ka pile. Mm. Iwire e thundi. Kamano.
Iwinjo. Awinjo.
E iwire ang'o?
E thunda.
Okinyi go kichiewo kod otieno kinindo. Kamano.
Iwinjo.
Awinjo jatelo.
Kan maber. Akano ke momiyo aheri. Eh, Momiyo kan akelo maber. ni- Akelo ni wendo.
Kamano.
Mm. Adhiyo, mi wang'i, di kimiyo Adhi. wang'i. Adhi ka ng'eya koso mbele na. Lok ng'eyi kinyono tiendi ma korachwich oko.

Tende dwa timo tim kweru. Mos.
Apenji.
Be nyathi ema idwaro? Mos okwara.
Kosariembi ka weyi gi kuong'. Mos. Dang' ing'ol sani. Ogwara agwara boss.
Ing'e miwito ni ning'a? Konyi dhi bedo matek. Japola. Isewang'o i jodongo. Miya kata sugri acha. Isewang'o i jodongo.
Winj gima nyisi ino kipuonja kaka tiyo. Jodongo yie konyi.
Erokamano.
Nitie gik ma dhi dwarore. Ng'i wang'a tir.
Ang'iyo.
Nitie gik ma dhi dwarore. Ok nyathi emi dwaro. Mm. Idhi kelo biero ma dhako mogo rude. Iwinjo? Awinji. Lach opuk ma dichuo. Iwinja? Awinji. Det gini ni. Ing'eyo dede miluongo ni ongogo ni?
Mbeto gongo. O- oko gongo ongogo madhako Ongogo. e madhako Mhm.
kod det bonyo madichuo Aha. iwinjo Awinji. ing'e nyang' Nyanga awinja winja pok aneno. oyudore kanye Nyang yudore Adwa lew nyang' ma dichuo. Emi tiyogo?
Ok natiyogo.
An gigi ok awach gi pacha. Gigi eki jodonge ma wacho. Oh. Lew nyang' ma dichuo. Iwinjo?
Awinjo.
Iwinjo maber? Awinjo.
Kod yier, ing'e yier ma dhok ni mar, mar, mar, mar simba. Mm -hmm. Yie um simba kaendi, simba ma dichuo. Mm. Ichoda di. Mm. Simba mangima ichodo yie adi? Mm. Achiel. Mondo konyi. Bede mos mama. Mm. Inyalo yudo gigi? Gigo ok anyal yudo. Ok inyal yudo. Mm. ibiro konyi idhi bet ka Jumbe e.
Ariyo.
Kidak koda ka. Kitiyo ne jodongo. Ok nyathi ema idwaro. Mm. Ma nyako. Ma jaber ka in kama. Mm. Lonya ne gima irwako oko no. Amalo.

Iwinjo? Koro weche gi tek mak ma ibed piny. Ibet ka jumbe e. Weche gi lose net. Ting' net ni. Weche gi gin weche mag kachiena milose ang'o? Ei net. Ang'e kaka wadhi timo kik ibed gi luoro. Ok nyathi emidwaro in. Modong' wena. Gik ma adwaro ok iwacho ni ok inya yudo. Weche gi ilose ang'o? Amen.
Waloro.
We luor. Harira harira. Harira harira. Harira harira. Harira harira. Mulo lauka. Aya mak gini. Oko ni dhi oko kacha cha. Lukoni. Adwaro oko ni ei gino ikel ka. Oko ni, dhi adhi e bath ot kacha cha, idhi oko e gino ikel ka. To ka chieth ok oinga?
Dhi oko.
Tu a malo. Dhi oko e gino ibigo ka. Arira arira. Arira arira. Arirarira.
O sani ma dwe ma wan chi manyie mogo idho. Bech bando dhi mia gi praboro. Sani dhako nyalo gwenyore. Sani ok oromo ma Omiyo nya wach am- ang'is- amedo lande e gweng'wa ka. Mm. Sama bech bando tek, wewu kata ka in jalep dichuo, duok e lep piny. To Ai. kini dhako cha be lelo kata Keto ikwele. dondruok ma kata kata sani dhako ok dond gi kee. Umiyo mon weuru. Arira arira.
Weuru mondi. Eh wuora.
Wuora. Ah. Eh sani ane tich sirikal gik miyieko go de we mondi. Eh, Mano in. Duka duka. duka. Eh, Mano in.
Eh mano man wuora. Wewe jana nokuongo donji. Eh donja ne donja. Wite gik miting'o go gi yoko kuno wuoyi matin. Kasiri ne midwa dhako machiegi. Okwacha ni ya okwacha. Lony wuoche.
Waset ofisegi.
Ii, idonjo idonjo nang'o? Oma in pok nidhi ka juoga midwa chendo ni. Podi podi ah jalemo maduong' ni dang' adhi. Mielo bule ro ma biro kanyo, bed kanyo.
Bul mimiela miela ro dala mong'ad kiari. Aruoth we kwajo kucho ka ok donje go kwa. Ah, iyo kichika sani ane tich, jasimu nyalo monja. Imbe we mari ka. Abire yor tich.
Ok abire kidwani tijni okethre. Kichaa ka kichaa koni. Kiteng'o gigo teng' kuom jalcha sani en tich sirikal. Kawuono wang'awo flag malo kachaka we gik tich oko. Sani koro an gi teko moyinjo kichak ichika kaka dwa donjo e ofis. Oyawre. Igona koko. Igona koko. Chief wuoth okelo wa maka. Chief ang'o okeli?
Dong' in dhako ema nidwacho ma loke sundan mage kuonde ma mon mon nyalo lal. Dok dhako manade? Wachuru shidau. Wach mokela ka chalo kama. Mm. Iwinja? Mm. In ikonyo ji mang'eny, irado gi mine mang'eny man gi sida. Imo ka konyo kata moro an go ka sani. E, we aweya mondi.
Eh. Ijarokni. Ti timo timbe mag juok inego ji chieni mok inindi. Guok isiko go e lweti ka gima guok be en chiemo.
Ma ok guok. Ma nyalo lokore dhiang' sani. Olokre aloka dhiang' to sani an e tich sirikal. Wach ma wacho maler chalo niya. Ha? Dhako moro nyocha nigi sida ma jaod jali. Jatich obela adwa ni winja maber. Koro ka nche en gi sida, Mm. to dhako ni giwere go ndalo adek mokadho. Mm. Dhako owuok e dala ka gir adek eh? Eh adek kaka iwinjo ndeko wiye. Winj ko ndeko wiye ka wi tinga ma gino moyudo ajali. Koro We wadwa ni menywa piny mondo mm. wang'e kuma dhakoni didhi ang'e ni to kari kata kar welo. Yambe nang'ise no hore ahoya idhi menyne piny. Kech kama kel ndu kora ng'eyo. To gima watim e, e, wuora. Mm. Kik iwuonda ng'ama ruoth. Mm. Ka dang' iriam sani dhakono notho ni nie nam ni nie nam to wamany to wayud ka onge. Mm. To ka idara dara ok awuondi. Ee, an mocha mi thuolo an mana miye thuolo mondo oti ka Ee, an mocha gonye makata chieng' moyawo tich an makelo leseni ka Muma ne miye lesen.
Ee, moyiene tich Ee, Jatich ruoth konywa.
Luongo kamano, luongo kamano. ma ok jati nyasaye jorogi chalo nade Ma iluongo ni ma jatich obel ma koro ok mar nyasaye Ee, in iseneno ka yesu yesu noting'o guok kanye miluongo ni jatich ruoth Mokwongo onego bed ni wamaki nikech guok mine ni ma, ma, ma iketho ratich ratich wanyama. Onge kaka inyalo kawo guok idago kata guok onego bed ni bedo gi freedom ne guok dhi bayo kuma bayo. Chief ogoya gi bunde.
Ah ah omenyo ka bende odang'eyo ratiro mar ka bende weche mondo nitie ni kindi gi dhako. Ah, mano maka. Ee.
Maka. maka aseneno shiti wuoyi matin dhako nowuok iri tich ang'wen e tich ang'wen mm. exactly kaki wacho ni kuchwanyoru kama dokinda kinyo kaki wacho kanyo kanyo nularo weche mag nyithindo kanyo kami wueno kami wueno
onyuolo chwa ang'wen Adek kanyo kichako riambo, iriambo to an kaya gi mondo timo. Chiegi onyuolo chwa ang'wen, achiel nokwong kik iwe ni ine mokwongo tedoni. Dako no nosega tedo. Owe nyathi adi? Kendo kura sudora. Oduogo nyuolo nyithindo adek iri. Mhm. Achiel ma nyako ma nosetho to kod chwo adek. Kanyo Guok Nyathini ma nochamo nyako moro oko. notho. mane guok cha ma ma oduogo yik cha. Oh! Ee. Uma miye gine ne mar thoch. Ee. Kar oneno. Oneno. A omenyo. Omenyo. Ee omenyo. Jatich ruoth konya.
Omenyo. A ichopo kama ber.
Jatich ober konya.
Ichopo kama ber.
Konya.
To ere Idwa wende dhako mane koso wacho idwa ni in go nyathi? kano moswa.
Idwa dhako koso idwa nyathi? Adwaro gigi te. Mane midwa nokwongi? Ee, kany penjo no ber. Ma adwa nokwongi.
Adwaro chiega. Ee, ee, en ema idhi yudo kode nyathi. En Ok ema kamano. kamano. Ee, Dala ok idwa nyathi to dhako onge. Wang'e dhi nyuol kendi. Dawa nyathi da nyuol kenda. Kare.
Edi Nyasaye. Dogi Ari- miduogi. Odok nade ya jatich Nyasaye. Chief, Ok imi achak wadu adok wach kendo. maler. yawa pi modho be ni ikari ka chi jatich awaya asewuotho ma ol aloro
awe loro mondi adwa neno wendo mane wacho ni kodunga mose welo nyaka nwawere buri okelnwa kata pi modho e, nyaka mos welo yawa arira arira e. arira arira arira arira omera ni kuodhe mbele wa omera
To ma ma mage to ya kune chief location ndi kate ma joma galagala. Timba juke gi chal ma kata dhi ma Uganda. Ka Ina wuoche. jok ma miende gi galagala.
Mago wuoche nyako. Koro odhi nyuolo nyako. Sama ang' inindo otieno, Mm. iumri goyo nget ndalo adi? To chiega Ah, to chiega.
Chieng' mar ang'wen mayo.
kichiewo,
iyudo nyathi ma nyako. To chiega Arira arira.
Odhi nyuol kende Arira, arira. dhakone kuongi ya. Dhako ok ema kuongo, koro dhako ema imiyo wuoche to dhi nyuol. Koro kimiyo ng'ama dichuo to odhi nindo kende kawuono ya. Jatich obel. Satan tiyo kodu gi ng'wech An manade. dhake madwaro je- konya konya. Chiga no se chiga no ose. Ineno nyathini, nyathi Madwaro. kijana mineno ni. Go bule ro kuma rach makata ka elo ni go kesan dang'e kaka tond bulo timore kode. Go bul sasawa. Mon miel e piny ngima iluongo no Jairo Jabul, jal mineno ni. Wapenj- Mano nickname mar wane bul. apenj jodonga mondi Eh, silwal agut jo audi ajuoke gi timbe. baba ma kowacho to timo Mm, jago mok riambi eh.
O mama chal ma gi guok mano chamo nyathini ni kare guogi gi soch Guogi gi chal. gichalre.
Koso ma en ya. Diponi noole. Samo.
Ng'ada chich. Wachich. Wachnwa gima jodongo wacha dwa kane tich sirikal ago lawo jomoko kujich. Ing'udho kiluo tidwa dhako gi nyathi. Sani koro ithecho law to dhako tidondo moko. Piny ok ru. Eh dada. Olawo kigaga duo. Dada.
Bi ane.
Duolno, duolno, Ichak iketo wuoche nyathi piny, bed ich gi nyathi.
duol
Chungi ka. Chung ane Omanga. ka. Chung ka iluor nade? Inyalo chuori. Koso in sawa. We luor. We luor.
Ne ajuoga we bedo ng'ama pimo wiji. Nyako mi- mi- miyiso no we luor ing'e ni ng'a.

Eh, miya wuoche ga. Ah, beda beda ne ngat ngat ngat ngat satan onge gimo timi. Kora kora se ginene. Imbe keso do dhake chake gonga.
Ifi mi dhake. Ikeso bura, ikeso bura dongi nite re court. Koro kise go e kama ma koro dongi. Malo kabesh. Ari ari ra. Ari ari ra. Bina pingi ari ari ra. Bina pingi. Ona kuko giare ari ra to mond ji mi ka giare. Nyakitho. Otho manade kotho to katweyi. Beda ne piny dungan macha miti. Ketho sinagogi. Bed piny kan macha miti. Ikaw guki sando ka iketo makata guko chiem ni are dare da. Uketho sinagogi. Uketho sinagogi. Ari ari ra. Ari ari ra. Iwinjo gima dang ang'isi. An an anakalo bilo. Maka fwayigo to chief imuorori. Fwaya fwaya fwaya kadang olok kwajo sani iteri e osiptal to an be fwaya. Fwaya, Afwa. fwaya, fwaya seji. Danga rivi. Are are ra.
Danga rivi Are are yen. ra. Mm.
Are are ra. Ibaro wiji ne, iwinjo. Chakre kawuono tiji orumo ka. Dok Tanzania kuma ni- ni- nitime timbe gi maricho richo. Kadh kadh oko piyo piyo. Wuogi ka. Wanya loso weche. Malo kisunda go milosa. Kata chiega idhi ka. Ang'o miloso? To imbi mi mi ginene kae iginene to kata chiegi no nya- nyathi mane odi ne iweni en mai. Iwuoyo nade?
Iwuoyo nade? Weri koda. Iwuoyo Nyathi nade? mane odi chiegi dongo obiro kama dak go jumbe ariyo diere mane in e liel osenge koka miu nyathi ma ma- ma nyako. Kasto ibi biro ka ni ketho na ti. Iwuoyo nade?
Awuoyo nade? Iti winjo ka wacho Kiswahili kosa Iwuoyo nade we wuoyo koda?
koda kaka iwuoyo koda no. We wuoyo koda. Tich Iwuoyo onge koda gimi to chak itimo ka. chiegi to akonyo ka malich. Gimi chak itimo Anindo kama.
go ka endi ma ka thiedho jombe ariyo ka in e liel. Nyathi ma in wuod alawu ni miluongo. Ai kama ok ne dhi idh gari dhi Tanzania. Ok adhi. Dhi idh gari Ok dhi adhi.
Tanzania. Kaw gigi e kidhigo kuma idhiye. Ok Gari adhi. gari dago dhigo Tanzania. Ai ka. kata chiegi no nan giarira arira arira to mondo ji mikawo mondo giarira magi tango om gino ka oyeke ma nyithindo tuwo gi mikawo wuoth kucho dog wing no a Tanzania kokodore mayo mana ji location daka ni arira to kingato we gigi gigi dong ka dhi wa

Guok kitoko ne ng'ato guok to ng'e ang'o? Kidi biro chwadi ka polo. Gik ma nono nono nono mukawo kito. Chak iduoge ka juoga ma wang'e rore chalo wang' ji. Ni wacho na nonyuol gi chiega. Lagima wuoche di fundi gi onget ni nindo gi ng'ama dichuo. Kata en kaka kong'ise no dhi ofunde gi wuoche onget. Ne wa nyathi ma nyako. Formally. Ii. Weche mag ajuoga dhi lori lo kisonde. Ka ng'ato gina ni en ajuoga no wuo. Kanya bino na dak dhako pimo mana wiye tich pimo wiya motiyo. Nyombei. Wugo ka pio. Wugo ka. Ang'o timore yawa?
Nigera gera. Bing'e ni an ga chief.
Ang'eyo.
Eri kaka inya chuna adagi nyathi ajuoga dalana. Nyathi ajuoga mane wacho ni tigolo wach. Ema penji inya chuna adagi nyathi ajuoga. Inyalo wuok kama idhi dag ajuoga jumbe adek. Hey. Tiwuonda ni dhi dala ut asidu ka To donge ni bara ni nyathi ajuoga ok bede dala na. Ni dwaro nyathi.
Sekwi. Kase kelo ni to chak ipingo idawo kendo. Eh, nyathi ma nyako nang'isi nadwaro. To nang'isi nadwa nyathi ajuoga. Ang'o matimi koda? Dong ku nyathi tigolo iyudo ka ajuoga. Ajo kaka idhi tiduogo gi nyathi. Iwinjo? Ni dwaro nyathi.
Iwinjo? Eh.
Ema wachoni. Inyalo sumo nyathi oko nyathi ajuoga. Idwa nyathino bi obed ajuoga. Idwa nonege ochak koda koso biro chako gi. Kokoth nyaka ionge go kadhi amany.
Iwinjo nyako? Ema wacho. Eh. Mok dalani. Eh. Ma dalana. To kendo gima nyaka ing'e. Chieng' mana dwa kendo Jagame ema nochuna kodi. Mano wach ma nyaka ing'e. Nochuna koso to nitweri.
Ema wacho. Nyawe Nyasaye. Jagame ema ne ronda ni nisomo isomo to kibiro kaka nami kata muma mondo isom otami somo. Koro iwinjo gima itimo. Eh. Nyathi ajuoga ok adag e dalana. Koro nyathi atero kanye? Kaw nyathini many ga ajuoga dong' gimeka. Wach moriere. Akaw mm, ok adhi. Awacho ni gol nyathino, eri nyathino mokwongo. Kelane nyathino ka. Laki.
Nyakaw nyathi ajuoga ukel nadag e dala.

Dhako madhi kendo tok ibiro rwako lewni. Bi idondori ahinya kendo ane moro biro nyulo ni nyako ni tingo manyiri lela. Hmm. Gi leso mobaw. Leso na ni nyien. Dhaka kendo mondo mi okonya to en gamo mon ka juoga, gamo mon ka juoga. Asa mo chako dhi ogut ka juoga jumba riyo. To donga tendo kuma na iluonge konyruok an be.
Chak iduog dala ka. Gitielo mokeka tie winyo kuko biro ka Wuo. Nyathi ma nyako achich gi nyathini. Nyathi ma kor machunga to en osiko gi rabul. Kore kom to en obiro gi daram. Chaki kel nyathino dala ka. We adong' gi nyithinda.